Marilyn Lewis yw fy enw i a dwi wedi bod yn gweithio ac yn cystadlu yn yr Urdd ers 1954 fel cystadleuydd gyntaf ac wedyn mynd miwn i'r heddlu, dod allan, priodi a dod miwn i weithio gyda Adran Maenclochog. Wel mae hwnna'n mynd nôl nawr i'r wythdegau ac Dwi wedi treial ymddeol tair gwaith a allen dwi'n dal i fod yn byw nawr, wedi ymddeol, wedi dod i fyw yn Trelechert a ma' ambell i blentyn o'r ardal Croesgoch a Tuddewi yn dod yma am gwersi. Llwyddiant, wel dwi'n meddwl gethon ni llwyddiant ysgubol nôl yn y nawdege 1992 dechreuais i gyda côr o blant ac erbyn 1994, 'na'r blwyddyn cynta', enillon ni y tlws treifin yy naw mlynedd allan o deg ac wedyn sai'n gwbo pam ond Does dim tlws treiddi nawr, wir Urdd wedi penderfynu oedd e ddim fut. Hwnna oedd i i gael i'r i'r a'i lwyd neu adran oedd yn cael yr yy marciau uchela. Yym oedd e'n brofiad. Hyfryd, a nawr, beth sy'n dod â bryser mawr i fi nawr yw'r ffaith mae rhai o'r plant oedd yn aelod, aelodau gyda ni fan'na yn y, yn eu tri degau, a plant eu hunain, ond well na hynny, mae rhai ohonyn nhw'n athrawon ac yn hyfforddi plant. mewn i'r mudiad yr Urdd. Beth mae'r Urdd wedi rhoi i fi? Wel, lot o bleser, mae rhaid i mi weud, a gweld rhai o'r plant oedd ddim mor dalentog a'r unigolion yn dod at ei gilydd yn partïon a cael y siawns o ganu ar llwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol. Dwi'n meddwl oedd hwnna'n brofiad arbennig, oedd rhai yn swil pan ddechreuon nhw, a gwaetha' modd y rhai sy'n nabod fi, we' nhw ddim yn swil yn hir. Mae rhai yn gweud mae'r cyfraniad wedi rhoi i'r hyn i'r bobl ifainc dros y blynydde yn anhygoel a oedd e'n bleser i gweithio gyda nhw a falle oedd pawb yn gweud pan gydelies i'r ysgol a mynd miwn i busnes yn nhad a mynd miwn i'r i'r heddlu dylen i fod wedi bod yn athrawes a Oedd pethau eraill i wneud cyn hynny a 'na gyd ambyti ni, ond fe ddethum i'n athrawes a mae rhai yn gweud mae dawn arbennig gyda fi o tynnu pethau gore allan o blant. Dros y blynydde dwi'n dechrau wir credu beth maen nhw'n gweud o'n i'n gweud ar y pryd, pwff, peidiwch siarad. Ond na, mae yn wir nawr, edrych nôl, oedd rhai plant bach yn dod yn swil iawn i'r côr a nawr Mae nhw ar y blaen yn eu swyddi. Sdim lot o blant oedd yn y cyfnod nawdegau i 2000 yn enwedig heb swydd. Mae rhyw ffordd arbennig gyda nhw gyd, mae nhw'n siarad yn gyhoeddus, mae nhw'n hyderus yn popeth mae nhw'n wneud ac ar diwedd y dydd 'na beth fydd yn cadw fi yng nghof i i'r diwedd. Yym, sa i isie rili enwi rhai, ond o'dd o'dd ambell i unigolyn yn sell- sefyll allan yn naturiol, o'dd nhw wedi ca'l y ddawn o ganu neu llefaru dros y blynydde, a pawb yn disgwyl i fi gweud Connie Fisher, ond eto wedd o'dd yym merched fel Joy Cornock, Marnie Creek, Lisa Haf ac hec o'dd hi'n ddrwg. am Sara Elisa Evans, Sara Jones nawr, Ffion, a maen nhw'n dal i ganu gyda'i gilydd yn cyngherddau, a 'na beth sy'n dod â lot o bleser i fi hefyd. Beth sy'n dod â lot o hapusrwydd i fi hefyd yw mynd gyda'n mhlant i'n hunan i i i cystadlu, ond eto nawr, mae'r plant reina'n gorfod cystadlu yn erbyn plant ym mhlant i. Mae nifer ohonyn nhw'n athrawon a mae'r hyder ynddyn nhw nawr i gystadlu a mae'n braf gweld hyn. A, wel, dwi 'di... ma- ma- galla i enwi rhai ohonyn nhw, dwi'n siŵr. Yym, yr un mwya' swil oedd gyda fi oedd Rebecca, Rebecca Ash gynt, beth yw 'i steil hi nawr? Peters, dwi'n meddwl, on'd yfe? Rebecca Peters, o'dd hi'n swil, mae'n athrawes, a ddim, ddim yn ysgol hawdd hefyd, reit lawr yn gwaelod y sir, ond dwi'n dwli mynd lawr i i ardal Penfro a a i i i beirniadu ambell i dro, i weld y safon ma' hi wedi rhoi miwn i'r plant ma, a ma' hwnna'n Tipyn o gamp iddi hi. Wel wedyn ma' Sara yn ysgol yy Casmâl a ma' Wendy Raymond o'dd hi yn y core wel mae'n prif athrawes. Ma' lot o prif athrawen yy yy athrawon yy yn yr ysgol hefyd yy yy ysgolion y sir nawr a a ma' reina wedi bod yn y côr gynta o'dd gyda fi nôl yn yr wythdege. Sai'n gweud sai'n cymryd hwnna i gyd ond yy o'dd ddim byd arall gyda nhw. i ddatbwrddo nhw o fyd-riens. A am arweinyddion y sir, wel, dwi'n cofio nifer o, o, o'r arweinyddion hefyd yn dechrau, dwi'n, uh, y bachgen o Roc, ac wedyn dath uh, Eirfil, ac wedyn dath Dyfed, a Dwi di siapo'r un 'na hefyd wedyn 'ny. Y'n ni'n cael tipyn o geirie bob blwyddyn eniwe. Ond yy mae'n braf, mae'n jyst, mae'n jyst y ffordd ma' nhw wedi cael eu dysgu yn mudiad yr Urdd trwy'r blynydde, ddim jyst 'da fi, gyda'r athrawon eryll, Menyw oedd, mae ma rhaid enwi, yw Eilir Tomos, Eilir Tomos Llandysilio. Mae hi wedi hyfforddi unigolion. Sa i'n gwybod wedi, sa i'n meddwl wedi di wneud partïon a core, ond ond ma'r unigolion mae hi wedi dysgu trwy mudiad yr Urdd wedi wneud enwe mawr am ei hunen hefyd. So mewn un ffordd, ar diwedd y dydd, mae Urdd wedi Creu y siawns i bawb ac bydd pob plentyn sydd ddim wedi ymaelodi a cymryd y siawns 'na ar golled yn blynyddu i ddod i'w ngwybod ni.